Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dorogiý Türkmenistancy Şul aýyň on dokuzyna Farhat diýilýän ýigidiň roligini gördük şo çykyp barýa eli naruşnikli ýanynda-da üç dört sany oglan nä şolar salnypdyr nä dört oglan tutulypdyr emma ertesi gün birinji reýs bilen Farhat Türkmenistana gitdi näme üçin gitdi Kim äkitdi? Ony Raşid Meredowyň haty bar-a Çawuşoglyň göni özüne, bi döwlet arasyndaky ylalaşygyň esasynda deportasiýa edilen Farhat. Bu gykylyklaň hemmesi biderek gykylyk. Farhat by menba gelýä welin menbaň sizosyna gelýä on farhadyň ejesi bilen aýalogonyň habary bar oň tutulanlygy barada olar şuwadam aşgabatda garaşyp durlar ýöne olara duşluk diýilýän zada asylam ýok Olara bara şol bir nemesini çöregini bermäge ýa bir getiren şoňa peredaçasyny bermäge rugsat berdirenaklar. Indi Farhadyň bolup ýören ýagdaýy bärde şol nemede gelende ony aýratyn ýagdaýda äkitdiler. Edil göni samolýotdan düşürilenden mindirip alyp gitdiler. Ony ol migrasiýanyň postundanam geçirenaklar-a ony. Göni şotaly samolýodyň tragyndan mindiribem akitdiler. Ony hamana terrorist tutan ýalak getiripdi. Wuranlarynada ony şu edil şu wagt indi bir hepde-dä şoň. Bir hepdede adam ýigrimi kile horlanyp bilermi şo ýagdaýda Farhat. Wurup-wurup lenjini çykarypdyrlar. On. Edilmedik zat ýok o taýda. Protiwogaz dakynyp, ondaňam ýaňky bi demi galman, onuň çaş ýagy bilen ony aýryp, ýene-de suw guýýarlar. Hany, gürlejekmi? Gürle-dä ýene-de diýip. Onuň bar-a, ýenjilmedik ýeri, ýeri ýok. Edilmedik zat ýok. Hatda bar-a ony şol bir peseltmek üçin üstüne bar-a şol buşugan ýerlerem bar şolaň. Indi men şol şony wuran iki sanak ýigit bar. Bir-a Röwşen ol sen ýaňky boksýor köşüli. Biram Anna diýilýän. Indi muny uran ýaňky şu ýenjip, ýenjip şol diline elektrik toguny dakdyryp, hany gürle-dä, dil dagy çişip gidipdir oň. Oň görmedik güni ýok şu wagt, şu edil şu bir hepdäň içinde ol ol ölüm halyna golaýlan adam ol. Gaty erbet ýagdaýda o beýle wurulma diýlen zat entäk oňalak wurulany kän bilenaklar. Bularam bar a bu nä şu Röwşen bilen Anna diýlen iki sany şol Amon ýyl maskaly girip ýenjip ine şol bi Serdar Syçak bilen bi Haramdaga ine howa seň ine bir ejeňe-de sögüpdir aý oniňe-de sögüpdir hany aýt-da nämede diýip Şoň bir nmaýanky bular ýalakalary bular. Hawa indi bir röwşena köşüli ýigit. Boksýor adam ol. Anna diýilýän ýigidem ol biziň obamyzdan Hitrowkadan göreşip ýören. Sen kimlerdendigiňi men bilerin Anna. Sen lahmaçlygyň men mara ozalam eşitýän. We bu aňryk baran adamlar sizikiňizi sokýarlar şo taýda. Öz başyňyza düşse nädersiňiz şony? Hä? Ol bir ýaş oglan-a, ony näme beýtirip dursuňyz? Onnoňam bar-a, tapan stasiýalarynyňam dakypdyrlar. Aý, gosizmena, ol oba bi ýaňky bi konstitusion bi döwlet nemäni agdarşyk, Ýene şoňa meňzeş edip, iki gündan soňam muny IWS-e tabşyrýarlar. Bi IWS-de şu wagt, ýöne OTA-da-da esasy näme kuratorlar ýene şo menbe-de. Şol IWS-de-de şoňa şol şol taýagy iýdirip ýörler. I oň daşyndanam ýatyranaklar. Iki sagatdan kän ýatyranaklar. Ine, şu Farhadyň düşen güni. Galan gürrüňleň hemmesi boş, ýalan, men entäk ol adamlara ýüzlenip galaryn bu gürrüňiň nemesine. Indi şu Farhat diýlen ýigit men size gürrüň bereýin oglanlar. Ol meň bilen iki ýyl işledi. Iki ýyl şum şul oglanyň bara diňläp ol ýalançyrakda özem şeýle kemsidilen nä indi ýetim birinjiden a kakasy ýok ondan ol öz özünden tapýa menem bilýän a iki müň on ikinji ýylda oň kakasynyň prezidentlige şo ýokdugyny Oňalak ýetim galan adam kän. Indi men ony diňläp ýörün-ä, oňa kaka gerek. Bi milli pider diýilýänem bar-a. A sen eger-de bi halkyň atasy bolýan bolsaň, a sen näme üçin onda bar-a muň şu bir gaty düzüw däl-ä ol. Ol syýasatçym ol. Hä? Ol bir bloger diýen bolýar we ony häzir ony başga adamlar öz nämesine ulanýarlar ony. Öz diýilmeýän zatlaryny muny gallawrak, kelpeňräk oýnatga ol. Oýnatdy diýip muny bara ulanybildiler. Şu meň ýanymdan aýryly bolýan şol oglan ina bi şu neme Myrry Zyrry onnoň bi Doňuz han Onnoňam bir Myraly Garagumlam bar muň ýanynda. Oň daşyndan ýene-de bir Begmedow bar. Aý, indi garaz bular aktiwist diýýärler-dä. Indi o aktiwistiň gürrüňi men soň ýene-de aýratyn bir ederin bulary. Bular nähili aktiwist, aktiwistlik nähili, oň täsiri nähili, o zatlar hakda gürrüň ederin. Neme, Myrry-zyrry, sen näme porsan bolup otyrsyň? Hä? Aý olar bar bular ýok diýip sen şunuň tutulan ýagdaýyndan sen şondan özüňe abraý gazanjak bolýaň. Aý nadwa sizde barmy halkara adwokat onda barmy munda ýokmy hawa adwokadyň bilen näme çek götüňiz okjakmy adwokady. Ha? Bok iş bitirýämi ol? Sen şeýle bir myras ýigitdara men seni ýaly akbara binamys adam göremak. Alty aýda barýas ýurduň içine. Maksimum maý aýda. Näçe çykyş edip aýtdym. Seň ýanyňa adamlar gelýärler edil üç aý, dört aý. Hany bi nemeler öňki debatede? Olar düşünýärler-ä sen bir bir ýöne bir kezzaba sen. Sen maşenniga dron. Ýöne ýalan sözläp, indi seň öýüňde adyň abraýyň ýok seň öz öýüňde maşgalaň alyşdy. Indi sen iliň arasyna çykyp sen özüň daşyňa adam üýşürseň, ine sen o kesel ol. Senem bar-a şu indi Farhat diýlen bar-a bu döwür keselçilik ol. Muň bolup ýörşi ol bir şizofreniýaň bir ýeňilräk hilegi-ä ol beýtirip agzyndan geleni beýtirip pürküp duran bolsa. Ol syýasat hakda näme gürrüň edýär syýasat hakda eden aga ol görene topulyp bar-a şol aý näme ederin ony ederin nen bolup. A düşüniň oň ýagdaýyna ol oglan asla başga oglan-a ol. Aý Moskwada okadym, neme etdim. Menem eşitdim. Gürleşeni men şoňa çydap şony diňledim. Ýöne siziň ýanyňyza size-de aýdandyr meň bilen işleşendigini. Ol oglan. Hawa. Ýöne siziň ýanyňyza geçenden siz ondan peýdalandyňyz-a oň oýnatgylygyndan. Ol galluw, ol oýnatgy, sizem muny bara küşt urup ýörsüňiz gezegine gezegine. Siz adammy? Hä? Onda siz ýurduň başyna geleňizde sen şu etjek emeliňiz şu boljak bolsa, şuňalak bir kemterräk bir oýnatgyrak adamyny tapyp, oňa küşt urup, hä? Şeýtdirip syýasatyňy ýöretjek mine sen bardyňda mysal üçin ömrüňdede saňa ýende saňa ýende müň jan berlenede bara sen Türkmenistana baryp şo taýda ýolbaşçy bolmajagyň men şu wada aýdaýyn saňa. Sen ýaly kezzaplardan doly Türkmenistan. Milletiň sen hakda aýdýan gürrüňini eşitseňak sen. Doňuz han, hä, ýüzüň bar-a sygryň maçjasy ýaly agydyp, utanaňakmy, hä? Ol ýigide bar-a sende oýnap muny, aýwa geldi kädi şert goý, hawa şert. Şert goýýan men. Sen ýalak bar-a, Bäş manada özüni satyp ýörenler olar olar şerte şertim şahama diýýär sen şaha sen naturalny häsiýediň seň şol mraz diýse nätdiňiz bu ýigidi ha şu ýigidiňini aý gurbany boldy diýen bolup gürlän bolup ýörsiň götüň ýewropada bukup otyrsyň näme üçin muny çykarmadyň Näme üçin beýdip ýörsiňiz? Aý, ýene biz bu adamlar beýtmeli däl näme diýip, o samsyk şindem şu köpçüligiň içinde gezip ýör. Indi millet ynansa ynanýandyr, dogry, ol millete näme sen, ol islän etsin millet, oňa goşulyp bilmeris. Ýöne ol bir ýyl däl, iki ýyl däl-ä bi. Iki müň bäşinji ýylda çykdy, iki müň ýigrimä çenli ýog-a bi. Bu bir komatoznýa men näçe sapar aýtdym size. Indi bi Raşid Merede ýüzlenjek bolýan. Raşid Meret, sen birinjiden awara ýaşajyk bolsaň, azyrak iç, alkaş. Düşnüklimi? Gitdiň bir aý bir aň bir ýerde gezip ýörsüň. Sen ýazdyň şol haty Çawuşogla. Resmi şol iki döwlet arasynda äkidilen ol. Şoň üçin hem ejesine şoň habar ýetirdiler. Indi bu Serdar Saçak bilen nämä-de bir ýüzleneýin men. Haramdaga. Haramdag, siz indi şu bir, e, bu bir kemter adama görnüp dur-a. Kemter adama bu. A sen haýsy bir bir kellesi bir ýa bir gallowrak ýa şuňňalak özüni oýnadyp ýören haýsy birini sen muny bi ýurt daşyndan bara bir gürlänini sen getirip ony bara gosizmena hawa aý bi konstitusion düzgüni agdarjak muňa bara bir bir buket nemeleri taýýarlap ýörsüňiz a. O haýsy birini öldürjek seni beýtdirip? A sen özüň etdiň-ä bu zady. Hä? Bu döwlet diýilýän bar-a, konstitusiýa diýilýän, döwletiň başyna gelýän adam nähili gelmeli? Nähili ýagdaýda gelmeli? Halkyň islegi boýunça saýlanyp gelmeli. Sen bolsa ogluňy getirdiň. Seň ogluň şu Farhatdan tapawudy ýog-a. Seň ogluňam edil Farhat ýala kantuşka, düşüpdimi? Özem sübük narkoman. Sen getirdiň-de ony bar-a, yz ýanyndanam ony bar-a biresmileşdiren özüň. Düşündiň-ä oň çekmeýänini, okap şeýtip gürleşýänini düşündiň dämi? Onda bu näme boldy gowalýa, bi saýlaw nähili derejede geçipdir? Hä? Sen halky näme allap ýörsiň? Bi neme ahyry seň ogluň? Hawa, politiçeskiýa žertwa aborta. Syýasy ap nemäň abordyň nemesi? Galanysy seň ogluň. Sen şubatam şony süýrän bolup ýördüň. Näme geň görýäň sen mara bulaň hemmesi ýurduň çagalarynyň hemmesi başga ýol tapan aga özlerine. Bularyň haýsy sagam bolsa kellesi üýtgänem bolsa. Apy satlyk kirlini göreňakmy. O-da şol bar-a indi size ýaranyp, şeýtirip, ony at Daşoguza çykaryp ýörsüňiz ony. Siziň ýanyňyza gelen adam-a adam sanyna girmenem üçin, galanlaram ýa duşman, ýa ýene şoňa meňzeş. Türmeden çykarýaň, odan nepeden çykarýaň, öldürýäň, gyrýaň. Hä? Kakajan bi täşli näme bi öz agtygyny berýä. Seň ogluňa bi neme agtygyňa görýämi? Oňam prezidentiň nemesine bir ýakynlasy gelýär-ä. Indi oň çowlugy prezident bolaýsa diýip şol hasap bilen seň ýanyňa gelýärler ol adamlar. Bu düzgüni görkeden özüňe. Elbetde kemsinýär bul ýigitler. Sen ýurt başyna gelen bolsa galnalary saňa degişlilämi? Hä? Sen bir zalyma gutaran. Indi bara sen bi nemede bir gidäýsem diýäň bi. Ýene-de şu gelýän aýyň şol 20-sinemi, 22-sine 24 günlük haja geçjek diýäň sen. Şeýlemi? Şu haja gidýän adamlara ýolbaşçylyk edip, sen indi näme bi eden etliňi, döken ganyňy, Bi depelelenen mertebeleri sen näme şo taýda bir indi baryp ýuwlar öýdýäňmi? Ýa şo taýda takga janyň çykyp şo taýda gömüläýseň, onnoň hemme eden zatlaň ýuwlar diýip pikir edýäňmi? Seň eden zadyň ýende saňa ýetmiş ömür berlse-de sen ýuwup bilmersiň. Seň yzyň diňe gan bilen horluk, zorluk, eden-etdilik, ogurlyk, jümürlik. Saňa haramdag diýip ýöneligi diýlen aga. Indi deňiňmi şu indi sen? Bir kellesi gallaw üýtgänräk ýigit sen ony näme beýtdiren bolup ýörsüň? Özüňem gaty bek bellegin. Biz halkara medik ekspertizasyny ýurduň içinde girmegini talap ederis. Senem goýber şolary. Bul oglan kellesi düzüw däl-ä bi. Bu gallow, indi bir edil bir bir gyzyl däli bolup ýören näle on ýöne on bolup ýörşi aýdýar. Ana bulaň hemmesini ýep sögüp çykda ol. Ol diňe saňa ýa beýleki däl. Ol şol sen sen diýseň sen seläp ýörenleň biri ol. Ha? Sen şo zatlara düşüneňakmy? Emma men bilen gürleşende şol. Öýdäkiler maňa iki sag iki muntta aýtdylar, şul oglan hem-ä kemsinýär, hem kemçiligi bar diýip. Sen medinstudy gutaryp şony bileňakmy? Düşüneňakmy? Düşünmeýän bolsaň, ekspertiza geler welin, garagyň akan ýaly salmaly borsuň. Düşündiňmi? Sen muny beýtirip getirdim, arymy aldym, indi men muny bara öldürin diýip pikir etmegin. Halkam gorkuzmarsyň oň bilen. Sen halky diňe öjükdirersiň. Düşündiňmi? Halkyň haky bar. Narod imeýit prava. Halal ýola azat ýola atlanalýyňa atlanalýyň.